Ɣemaɣi mee míle ɖevimee. Ne mí compare si xe ne wòzu be Christmas alo Bologna gbɔna, seselelãme ke míeɖona mí míame ɣemaɣi me mínɔ ɖevime. Ne mí compare kple fifia si xe mítsi vɔ seselelãme ke míeɖona ame me ne wòzu be Christmas gbɔnae, akpɔ be nuka vovototo le eme. Elabe ɣemaɣi mee míle ɖevimee. Ne wòzu be míbe míle school, mínɔ school ye míbe míke mɔe,

Míasae totɔ la because mía dzilawo kpɔ dziku be nuka ne wova PT meeting wova nɔ dziku kpɔ be womatakɔ our day kɔ nɔ kɔku na ye elabe ga mele yewo si ote la we only do our day only le nuka te tem ta nose be Christmas gbɔna bolo nya gbɔna fifi la kɔɛxo pepi do ya ɖoma yi mi be mi kemɔ le school ya mi be school mɔ keke kple mi be our day va crash kpli eva le December me ya ɖoma yi ne mi nya our day vɔ ko ɖe next four days koe nye christmas a ah mina maɖo ŋku dzi na mina milé ŋku ɖe míaƒe ɖevi me gbenɔnɔ ɣemaɣi me le kɔƒe me ɖe nu ka kple nu kawoe yina dzi le christmas ŋɔli nose be egbe etsɔ ke gbɔna nye menya meka koe do se be ɖomayi nye menya meka koe do se be no be ne ke mɔ le school a edze be mi ke mɔ only on the thursday thursday yawo ɖagbe ko be te ke na mɔ na mi meka kɔ se ke mi kɔ be Ta ne wòzu be míake mɔ ɖomai etsɔe nye yawoɖagbe ya míake mɔe. Míado míaƒe skudewa, míaƒe nuyewuwo míado le gɔnɛ. Míaƒe Christmas wuwo wòdze be míado kɔ va sukukpo dzi tae. Mímata va sukukpo dzi ava ŋlɔ mía, kplɔ míaƒe sections wo. Ta ne wòzu be etsɔ ya nye yawo ɖagbɛɛ. Edze mí mivɔ fɔ fɔfɔ me ne ƒo ga de go mía bete míava. Ame sia ame ava kplɔ eƒe section, section red. Ame sia ame ado aƒe me nɔ woakɔ va ava kplɔ section elabe nu míwɔ vɔ ne mía mea, míayi aƒe me ava do míaƒe Christmas ŋua va. Ta ne wozɔe mí fɔ ŋdi kanya ya míva va kplɔ míaƒe sukukpowo dzi bete sectional plot wo bete ya mí trɔ dzoe aƒe me ye ma yi me bete ɖa mama wɔ nu ka? Mama ɖa mɔli kra da ɖa na mí xoxo lɔ, awa ɖe ya mɔli ko ɖa.

Dzo ka mɔlɛ ɖe mɛ, dze mɔ ɛ makroni lale eƒe axadzi, dzo ka tadzi ƒo ɖe edzi, dzo tun ɖe enu. Woakɔe kɔ de basket me na mí. Ɣemaɣi me pɛtɛ míle tsi vɔ lɔ, woakɔe kɔ de basket me. Basket me, awa ɖe basket me ɖe, ɛ, awa ɖe basket me ɖe, akpɔ aha be coke, coca cola, fanta, mirinda, pepsi, kple nuka me yɔ be de ho ɖe alo woƒe ame ene. Akpɔ aha be pepsi, coca cola.

Wa- Name keme wosi galɛ la, woakɔ na nu ka? Malt tukpa. Eo ya wozã na malt kɔ vana. Ne wòzu be wokɔ aha kɔ kpe ɖe mɔlɛ ŋu, edze be nu ka dii? Biskit ɖe gakɔ kpe ɖe eŋu. Yi ma yi me biskit ɖe le. Egatɔwo zã na biskit lɔbɔ ɖe. Ŋkɔ ɖe le esi. Le asia me ɖe yɔ ŋkɔ me ŋlɔ be. Mía me kemiwo si game le wosi gbe nɔma nɔma. Mizã na nu ka? Malted milk. Ame kemi osi gale tse waka ƒle nuka eh, Jack and Jill kple ke ndomi generation viole nye ƒe ŋkume kpɔ na wora good waka ƒle Jack and Jill Jack and Jill kemi wɔnu ka kɔ dena ɖe miaƒe eh, eh, awa ɖe basket me ema yi me no zven o da nuɔ vɔ bete o dze be mi dzo yi ɖe sukukpo dzi awu kemi mi dona ame kemi osi gale wa do already made ekemi eto eƒe axadzi wɔ kpɔyɛkpɔyɛkpɔyɛkpɔyɛ dzo do zɔ kɔkɔe ɖe dzi zɔ kɔkɔe yibɔ ɖe sɔks ɖe le woahe dzi dzo ŋge ƒudze kpɔi eto bete wɔyɛwɔyɛwɔyɛ ame kemi wosi gale yawo dona nyɔnuviwo si kemi gale yawoe dona awu already made kemi ke ŋutsuvi kemi wosi yawo ƒe dzilawo gale wo si wodana nu ka jeans blu blu kukua pete kra wɔ nu ka ele blu sɛmɛ ɖa ɖe gold ke miame kemi wosi game le woe Woatɔ lace na mí top and down. Ame ɖewo menya lace o. Woatɔ lace na mí top and down. Top and down lace kimi míado executive ɖe gɔme. Woaƒle gaŋkui na mí gaŋkui anyi. Paper ɖe te nɔna gaŋkui ƒe file. Ne womenya wò nye ɖevi ko menya wò ko va fo paper kimi le gaŋkui dzi aƒle gaŋkui yeye awɔ ŋku na wò. That's our time around 1602. Seminary. Ta mí trɔe kpɔ be edzra ɖo vɔ betɛ mí va ɖo suku kpo dzi.

Eke pete after that pete Christmas le mɔdzi le mia jɔ gbɔna lo. Christmas le mɔdzi le mia jɔ. Semea. Okay. Ema yi me knows be mi kpa vɔ pete la je be teacher ne ma report sheet na mi. Report sheet ke mi la teacher ma me ma me eh, at, at any time because no nya ma report sheet na mi mi kpa vɔ pete ko mi ta agbɔ dzrain. Ya nye no susuewo mana no nya me vɔ ko mi kpa. woama responses woagblɔ na mi be te ame se mi va park eƒe dex miava park dex o míame ke míaƒe sukuxɔ me ya ɖo mayi eh, ʋɔtru mele o yedze mi fa kɔ míaƒe dex kɔ va park ɖe eh, leke wɔnɛ míakɔ míaƒe eh, va park ɖe class six alo nui ehɛn class six xɔ me míava park dex o pete Ne míwɔ vɔ nu ka? Dze míva eh, míava kɔ eh, titsa va yɔ mí ame sia ame ne ge ɖe sukuxɔ me. Time de o dze mí míɖu awa ɖe míɖu nu. Dze titsa dze be titsa ne kɔ fufla ɖe va nɔ ava kama esa veve nuɖuɖu se kpɔ viɖe viɖe viɖe viɖe. Míakɔ akɔ adzalẽ ɖe kɔ de nu dze titsa wole míaƒe nuɖuɖu xɔ ɖu. Dze wole aha xɔ wole nu wɔ dze míɖu awa ɖe. Ne wozu be míɖu awa ɖe vɔ, ne wozu be míɖu awa ɖe vɔ ya Christmas ŋutɔ ɖo dzi ɖe se ɖa. Already pepi do. Pepi ke mi xe doin. Pepi ke mi xe doin. Woyɔna nane be dzodragbe. Dzodragbe is supposed to be 24th of December. Dzodragbe ke mi mía ɖeviwo le suku kpo dzi. Mía ɖeviwo ƒe mi ke mɔ ye mi va aƒeme. Dzodragbe ke mi mía mi dzɔna dzodragbe hafi mi mi dana tuwo lo. We can throw knockout at any time. Nu yi mi ame ɖewo mi wɔna koe nye be ne wozi be mi wodɔ mi be mi va ƒle enu le gbɔme vɛin ne ga ƒe nya tsiã yi dzi mi kɔ ƒle knock out ɖo ma yi kpɔ be ne wozi be christmas ɖo dzi gbɔna si gbe e arisi tɔwo kple ipi tɔwo anɔ woƒe gbedoxɔ ma nɔ re e kɔya rehearsals wɔ ɖe arisi gbedoxɔ me kple ipi gbedoxɔ me woƒe fesre to tse la eglewo edo le eme yi mi va si knock out ne mi si knock out le fii yi mi doa yi kɔ da ɖe arisi gbedoxɔ me yi ma yi me xe wo le kɔ e rehearsals wɔ ta ne wose gba o le xɔ me Hein? Mais ɖo ŋku dzi be yema yi mɛ. Ne wònye koklo, koklo ke mìɔ mìwuna. Koklo ke mìɔ mìwuna kɔ ɖuna bronya. Ne wònye koklo ɖe ke koklokpo le. Amesiame koklokpo le si. Ya wònye koklo wole mìa nyi. Koklokpo le wodze be mìamlɔ koklokpo mɛ. Ya wòwa wònye koklo ɖe, wɔ ɖokuiwò be yi mava mlɔ koklokpoɔ mɛ o. Ke boŋ ame ɖe ƒe maŋgoti ta mea va nɔ mɔmlɔ ɖe ke nakpɔ be Christmas ke gbɔna anyi. You, agaze mɛ, ava kpɔ ɖokuiwò le gaze mɛ. Ose me da ɖi. Nu ɖeka ke mi ke woka wɔna le Christmas time. Egɔme nɔ zbe eɖo Christmas dzi. Mia dzilawo, mia me ke mi wo le mama gbɔ yi. Mia me ke mi wo le mama gbɔ. Eh? Mia me ke mi wo le mama gbɔ. Nɔ zbe mia dzilawo, mia be aunties wo, tɔɖo mia wo gbɔ va aƒe me. mí suna gbɔ le aƒea me. Dzo wa kɔ fufu gaze da ɖe dzo dzi, wa kpa gbeli da ɖe dzo dzi. Ne wo zu be Christmas time 25 yɔ le fufua to la, mía me ki mí wo le kɔƒea ma ƒe yɔ gbɔ va tso gɛn vain. Mía wo nɔ fufua to. Ne wo zu be wo nya le fufua to ko le fufua ma. O le fufua to le fufua ma. O le fufua to le fufua ma. Kaka na kaka na va to fufua vɔ be te na va gblɔ be o etɔ nye ɖe ha. Enya ki mí va se ko nye be fufua vɔ le mía fufua to la wo gbɔ ta no ka o ka gbɔ kpa gbeli bubu ɖe dzo dzi. Yii.

Nose be mɔli vɔ le kotokɔ me dzi be nokɔ kotokɔ kɔ na ame ɖe wòakɔ wɔ school bag yi ma yi mose me na ɖe gold mɔli kotokɔ nye na míaƒe school bag ya nose be nyakɔ mɔli vɛ ko mi dze dɔtɔ mi dze fanfu respect na kple nose be nose be mɔli vɔ la woakɔ nam makɔ nu ka makɔ yi ɖe eh, school akɔ nɔ school bag wɔ míame ɖewo menɔ ɖevi me kpɔ menɔ kɔƒe me kpɔ menɔ vota ɖe dzi kpɔ efi míakɔ gbetɔ kɔ se ɖe ke nyitsɔ bubu míaka yi dzi ta nose be edi be ne mikɔ video ne mi be mi no ku míaƒe ɖevi me gbenɔnɔ dzi gbesia gbe anɔ kpɔ kpɔ ya subscribe Gbèsè gbɛnɛ míakɔ video kɔ deme kua, wa nɔ kpɔ. Ene we, kpɛlɛbɛ.